Талантлылар арабызда, тирәбездә йолдызлар. Сәхнәдә дә, тормышта да үрнәк егет һәм кызлар. Үзе укытучы булса да, бу ханым бар якка да булган. Кызлары да мәдәният йортында үткәрелгән төрле чараларда катнашып үстеләр. Үзе дә төшеп калганнардан түгел. Максатчан, өлгер, җитез, һәрнәрсәгә вакытын таба белә. Тәмле итеп чәкчәкләр пешерә. Районыбызда, авылыбызда үткәрелгән төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар ала. Үзенең шигырьләре белән безне һәрвакыт сөендереп торучы Фәнилә ханымны сәхнәбезнең түренә чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез!
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар! Барыгызны да шушы матур көзге көннәрнең берсендә булган шушындый җылы, матур, күңелле бәйрәм белән тагын бер кат тәбриклибез. Чынлап та, безнең авылда бүген зур бәйрәм, авылда гына түгел, менә төрле районнардан, төрле республикабызның төрле районнарыннан, авылларыннан килгән тамашачылар белән танышабыз, шигырьләр тыңлыйбыз, җырлар ишетәбез. Шушы матур кичә белән тагын сезне бер кат чын күңелдән тәбриклим. Без инде бүген шулай туры килде көннәр. Үзебезнең техникум белән Минзәлә шәһәрендә концерт күрсәттек. Теге рус әйтмешли с корабля на бал. Кызлар инде алдан әйткәннәр иде, бәйрәм була шундый дип. Нәрсә әзерләргә дигәч, нәрсәләр була соң анда, без нәрсә эшләргә тиеш дигәч, алар инде, Шигырь укыйлар инде анда бөтен кешеләр, диде. Инде авылдашлар барсы да белә, мин бит инде менә Светлана әйтмешли, өч авылым бар дип яшим бүгенге көндә име, чөнки туган авылым Урыс авылы, Урыс авылыннан да менә бүген Розалия апа утыра безнең авылдан име, Сеңлем килде, башка тамашачылар бар Урыс авылыннан. Мияш авылына килен булып төштем, Мияш авыллары да шулай ук бик күп мондаймы. Һәм инде шушы соңгы елларда ике дистәдән артык инде хәзер Байлар авылында шаулап, гөрләп гомер итәбез. Бик тырыш авыл халкы булган булган авылда яшибез. Инде уналтынчы елдан шушындый бер җылысыз дигән Китап. Китап ук түгел инде, җыентык чыккан иде. Илдус абый үзем белән монда биредә утыра. Илдус абый, бик зур рәхмәт шушы китапны чыгаруда ярдәм иткән өчен. Бер җылы сүз дип аталган инде ул әйберне. Уналтынчы елның ноябрь аенда без шушы кичәне, китапның презентациясен үткәргән идек, авылдашлар, шулай ук туганнар белән бергә. Шушы шигъри җыентыкка кергән берничә шигырьне укып үтәрмен. Кызларга, алып баручы кызларга нинди сораулар бирәсез дигәч, бер сорау да бирмибез, диделәр. Ни өчен шигырь язганыңны әйтсәң, шул җитә, дип. Шигырь дип инде, алдагы ханымнар әйткәнчә, шигырь үк түгелдер инде ул бәлки безнеке, бәлки дүртьюллыклардыр, бәлки. Шигъри шундый тезмәләрдер. Шигырь язу төп һөнәрем түгел, бары минем күңел халәтем. Уйларымны ак кәгазьгә төрәм, Ходай биргән шундый сәләтем. Шатлык булса язам сүзләремне, тезәм шулай ап-ак кәгазьгә, авыр чаклар булса каләм алам. Исем китми булган аз мәзгә. Була кайчак сәйлән кебек сүзләр Тезелә дә һаман тезелә. Ә көннәрем була, берни килми, Бер матур сүз килми бу телгә. Шигырь язу рәхәт, матур шөгыль, Иҗат белән яшим, дусларым, Тыныч дөньяларны данга күмик! Барып җитсен сезгә җырларым. Кызым әле монда килгәч кенә сызып аттым шушы елларны. Инде Рөстәм абый Әхмәтханов дигән үзешчән композиторыбыз барыгыз да беләсез, Нурат Кече авылыннан. Ул бүген килергә тиеш иде, ул инде минем Урыс авылы турында булган шигыремә көй язды. Аның да эшләре килеп чыкты, ул да шул клуб мөдире булып эшли, шуңа күрә килә алмады. Инде ул үзе килмәгәч, бу җырны без башкара. Безнең җырлап караган юк. Урыс авылы да хыял ансамбле кызлары җырлап йөриләр. Шигырь инде урыс авылы турында, менә Мияш турында Светлана укып китте. Урыс авылы турында булган шигырьне дә сезнең игътибарга шулай ук җиткерәм. Шигырь юлларын гына укыйм. Кочагына алып авылымны Тулбай гөле көскә иркәли. Таң алдыннан искән җылы җилләр Назлап авылымны үпкәли. Әй, урысым, Урсуым, Кайларга ага суым, Сиңа кайткан чакларымда, чак, чакларымда Басам йөрәк ярсуым. Авыл буйлап ага инеш суы, Төз наратлар каршы алалар. Тырыш халкы намус белән яши, Авыл ямьләп туа балалар. Таш чишмәнең саф суларын эчеп, көтүлектә үскән балалар онытмыйлар сине ачылырда ачылырда җома юлын искә алалар. Горурлыгы булып авылымның Баттал кебек өлкән агалар, авылымның зифа каеннары хәерле юл теләп калалар. Ну, кушымтасы инде дәвам итә. Менә шундый авыл турындагы җырга шигырь, шигырьгә җыр язды, көй язды Рөстәм абый һәм үзе башкара инде шул җырны. Әйткәнемчә инде, Байлар авылы минем өчен икенче туган авылым дип әйтәбез инде, әйме. Сагынам сине, байларым, дип бу жырының яңгыраганы бар. Авыл Китабы чыккач, Бойлар авылы турында китап чыккач, без ул шигырьне укыган идек. Шушы, шушы Бойлар авылына багышлана. Бала чагым гөрләп үткәнгәме, Таныш миңа һәрбер сукмагың. Шул сукмаклар аша кайтыр идем, Сагынам сине, сагынам, Бойларым. Истә әле, һаман истә әле, Җәйге матур тулган айларың. Шул чакларга кайткан кебек булам, Сагынам сине, сагынам, Бойларым. Күз алдыннан бер генә дә китми. Басуларда йөргән тойларым, Шул тойлардай яшьлегемә кайтам. Сагынам сине, сагынам, байларым. Еш кайталмый читтә йөргән чакта, Табылмаса кайтыр җайларым, Хәтирәләр белән тынычланам. Сагынам сине, сагынам, байларым.

Һәр мизгелең җанга якын синең, Яратам мин кышың, җәйләрең, Мул көзләрең, нурлы язың белән, Сагынам сине, сагынам, байларым. Авылыма, авылымны бизәп, гөрләп тора, Кызыл туйлар, бәби туйлары, Түзә алмам, ахры, сагынуга, Кайтам сиңа, кайтам, байларым. Бу инде яшьли чыгып китеп, байларда читтә яшәүче Кешеләр исеменнән язылган шигъри юллар иде. Темага ошашак бер шигырь булды инде, әйме, Бридж апа чыгыш ясаганда әйдем соң, Бер җылы сүз дигән китапның исеме. Шулай итеп инде Бер җылы сүз. Чынлап та безнең шундый заманда яшибез инде, әйме, ашыккан булабыз, кабаланган булабыз. Бер-беребез белән туктап хәл белергә, бер-беребезнең хәлен сорашырга вакыт җитмәгәнгә, Сылтау итәбез, әйме? Чөнки эш күп, вакыт күп, интернетта торасы бар, компьютерда һәм башкалар. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Ашыгабыз, нидер эзлибез, гомер үткәнен дә сизми калсак, үкенербез әле үзебез. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Кырысландык, усалландык без. Шәфкать, миһербанлык дигәннәрен күңелләрдән сызып ташлыйбыз. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Вак-төяккә китә исебез, Дөнья куып, мал артыннан куып, Дөнья көтеп, мал артыннан куып, Тормыш төбенә үк төшәбез. Бер җылы сүз җитми җитми безгә бүген. Кичермибез, сабыр итмибез, Ялгышканга туры юл күрсәтеп, Абынганга ярдәм итмибез.

Күпкә яшәргә, онытмагыз, бары тик яхшылык, якты дөньяларда яшәтә.
Әни дә, без сезнең менә шигырьләрегез белән инде бик танышып барабыз инде. Сезнең инде район газетында бик күп чыга шигырьләрегез. Менә бер санында район газетының менә мондый шигырь юллары бар сезнең. Мин Минзәлә кызы, горурланам. Язмыш мине кая илтсә дә. Миндерәнең Кыдыл бутавы дип исем китми читләр әйтсә дә. Менә бу Сез Минзәлә кызы булуыгыз белән горурланасызмы? Бу шигырегезне ничек туды, ничек элек яздыгыз? Дигән сорау булды бу. Ул инде Минзәләнең юбилее вакытында язарга кушканнардыр инде мәктәптә эшләгәч инде шуңа күрә язылган шигырь булгандыр бәлки. Чынлап та, Минзәләдә туганыбыз белән Миндәлә кызыл, Миндәләнең кытыл буталуы белән без монда утыручылар бөтенебез дә гомер буе горурланып яшәргәме? Әгәр дә менә Казанда укыдым бит инде, шул вакытта ук инде Минзәләдән укучылар бик күп булмагандыр инде. Кайсы районнан дип сорасалар, Минзәләдән дисәң, ә, Миндәләнең кыдыр буталуы ди торганнар иде. Шуңа күрә бик нык горурланам Минзәләдә яшәвем белән, Минзәләдә тууым белән, хәзер инде эшләвем белән шунда. Бернинди биле дә юк аның. Рәхмәт. Бик матур безнең шәһәребез, без бик матур районыбыз. Гомер юлым дип атала. Менә инде алдагы дип әйтәм инде һаман, теге соңрак сөйләгәчәеме, 50 яшь дип Светлана сөйләде бит, 50 яшьтә нинди картаю ди Светлана, яңа тормыш ышана, нинди ди ул. Борма-борма тормыш сукмагының бер өлеше инде үтелгән. Катлы-катлы гомер йомгагының күпмеседер, белмим, сүтелгән. Үткәннәрне барлыйм. Рәхәт итеп, җырлап-көлеп, уйнап яшәлгән. Матурлыкка, якты хыялларга күңелләрдә урын түшәлгән. Миңа дигән, миңа насыйп булган. Еллар чәчкә бераз чал сипкән. Дөньям җитеш, балаларым исән, тигез тормыш, миңа шул җиткән. Туганнарым мине аңлаганда, дус-ишләрем янда булганда, гаиләмдә бар да әйбәт булып, сау-сәламәт гомер иткәндә, канатланып иҗат итсәм иде, алга таба барган көннәрдә яшьлек дәрте сүрелмәсен иде, гомер көзләремә кергәндә.